Kawite en rawh, iPhone si nga ka lei nih hi. Changkang teh mai ni aw, i phone in thei ve miah lo ang, kan hmuang che aw. Aw ti la. Hei iPhone, camera a lut rawh. Kawite, changkang em? Heng, ka phone paw'n thei ve tho. Han ti ve teh. Hei ka phone, camera a lut suh.

Mawi balu nau pa saw pa saw in teh. Sal a awi te mi hnuai hnung zawk en hniam ching reng reng chu aw. Nakin ah chuan kei mahni ai chung nung zawk daih an rawn la ni thei. Mawi balu nau pa khiang te saw chu maw eng mah a ni thei tawh lo vang. Chu ti maw kei man ka en kawl ang a eng tiang chiah hlawhtling nge in lo thlir dawn nia.

Eng vai nge ka theih ve lo anga unau pawi te pawn thei lawm le. Kia he Mawi Balbawi te, ka pa, unau pawi te pawh IAS ah a tling tawn nia, a that em chu eng e. Ka lawm thei lo, school kan kal ho lai pawn ka ta hlir a copy thin, ka thei ve ang. I theih ve in ning chuan Mawi Balbawi te, IAS hmel hriat ka nei a, zir tur ka lo zawt dawn nia aw. I idea chu tha viau mai ka pa, ka an zir ve tak tak ang e. Vawiin atang ka zir nghal dun nia, khale Mawi Balbawi te, heng zawng zawng hi i thiam vek chuan IAS in thei tawh ang. A va han tam ve. Ah, ka pa, u naupawi te khan dawr nghak tu kan mamawh ti a, ka nghak zawk mai ang. Mawih bal u naupa, kha leh kha mawi. Vungtei nen kan innei dawn. Enteu, kan thianho zinga dum berin nupui nei dawn mawle. Awite, inneih zanah a chet nalh lutuk loh tur aw. Awle, lo kal ngei ngei reuh aw. Awite! U Naupawi te, nupui nei mai tawh tur a nih kha, meng rawh meng rawh. I thi ni pawn lung ngai lo la, vung tei chu ka lo nei mai dawn nia. Thiang te, tui bottle khat kan tui in hal tawh teh mai ni aw. Kha le. Cheng sawm a, Thiang te zanga nih kha ka pek che. Mawi bal, Awite saw en teh. Thiang te vi lu seng sawm. Tungai mi rawn beng tu kha. Kan ni lo Thiang te hi niang. Kan ni lo re re. Aw kan hre mai dawn lawm khawmui kut. Awi te nangmah maw? Engtin nge hriat theih a? Nangmah beng tu che hriat i duh chuan tel tak hi i lo hmang ve thin dawn nia. Nei bial enge thawh tur chu? Hei, helai velah hian vawk in min sak sak ulh a ka ti. Engzah nge in inchhiar? Nuaih nga ni mai. Nuaih nga a, sanga in thawh duh loh chuan kal ro. Sanga chuan kan thawk lawng e. Khaliapa thingpui. Pu nei bial a thlawn in kan sak sak ka vek ang che, khawngaih takin min chhawr hram rawh. Ka mak pathar tur chu hmuh chhin a va chak awm ve. Ka li la. Like an ek second. Hei nia ka fa pawmawibala chu. Pu nei bial kan inrem thei lo ang. Huai hlau mi ka nia. Mawi balu naupa ka lawm lutuk e ka lawm lutuk e. A ho lutuk. Cricket i khel thin chiang mai. Ai ka khel ngai lo. Mata. Awi teh awi teh so vung teh lo ka la milo hlap teh u kha hei hian min hlap ro ka taksa ah hian aw. Kha i fapa hi len chhuah a san ziah su aw. Awi teh ka rilru na hei hian ti ro. In ngaihzawn ka pei tawh lo, in then ang. A tha e, kei pawh ka liam nghal ang. Sala, min liam khalh chu le. In ram tan in nu leh pa in that ngam em? Yes sir. Sipaia hi chuan tuar chhe la ngai tiin hre bawk tiraw? Yes sir. Mi tuar zuau tan hmun a awm lo? Yes sir. In that hmel hlawm hi. Ambulance ko ro, ambulance. Baby pawisa ka nei tawh lo u, ka nei tawh lo u. Khiangte i ualet a ni em? Ni lo. Ta ni em? Aw keimah, keimah ta. Sir, mawibal a ngei hi ni tualthatu chu. Sala, neih lungkhawng tak meuh meuhin bike thar ka han la vei a, nung pawn nung theih loh chu le. Pawisa min pe let leh vek rawh se, kan lung awi lo re re. Eh, awi te awi te enge in bike sawm zia? Tia he mawibal, tia hei tia lo, vawiinah in bike ka la thar vei a, nung pawh nung thei lo. A ni maw, a va mak awm ve. Ven chhin ila. Unau pawi te lei tir tanga chhe nghal tunge lu ngawi bik ang? Umm a dik alawm, kan en dawn alawm. Chah bik a vuah tir aw, accelerator ka pam, a brake pawh ka hmet, na hi nung he, hei enge awm zia ni ngai? Achha, a lo changkang tawh em a nih hi. A pa, cheng sang khat min lo hmantir teh, ka va ba zar teng. Sum her chhuahna khawl ka ni lo hi maw Ibal? Hna thawk ve mai ta che. Aw, in atang hian ka chhuak vang vang ang. Ka rawn let tawh ngai lo vang. Maw Ibal bawihte lawk. Kha, cheng sang khat hi la rawh. Maw Ibal bawihte, ka fapa neih chhun i nia. I tel lo te chuan kan awm thei nang. Khawi thawmhnaw kha. Thui! In va siam tui lo ve. Hello, mobile min sual dawn lo kal vat rawh, minute hnih chiah ka mamawh ka rawn thleng nghal a ni mai.

Pawite, Pathian kan biaknaah kat den tur a mi ni ngai. A zak pawhin zak mi a lo mi. Kal nghal vang vang ro. Mawibal kan tih pal. It is. Oa pa. Mawibal pawite, ram leh kha i thing remah khan lo va dah teh. Pu Neibia la ngei tih. Ekin khur tur ka la i nih hi. I lai thei tawh lovang, he ram hi i fapa in min lei tir tawh, ka ram a ni tawh. Mawi bal! Aw, pawisa sia kha i la thleng thei em? Aw thei e, cheng zaiin i thleng thei ang. A tha lawm, meizial kha min lo pel a, pawisa kir nen. Aw le aw le. Mawi balu naupa, engtin nge pawisa sia hi i tih thin a? Bank-ah i thleng thin a mi? Keimah maw min tih? Tih dan i hre duh mi? Lo kal rawh, tah hian i lo thu dawn nia. Ruko jara, sabar karo.

Eng vai nge khiang te ka cheng zangai rawn pawh chhi ringawt a khawi cheng zanga rawn la leh nghal rawh. Thu pai Ka pa ka khalh thiam ve tho lawm i chau lutuk ang lo hahdam rawh ka lo khalh ve tawng e. Papa pawisa. Mobile pawite engtin ngei tih theih. I va han tlan tha em em ve. Ni tak chhun turin ei tha em a ni. Tu tui nge hmang chiam awi bal. A pa tumah min hmang lo, tractor kha ka hralh daih alawm. Hei hi tha viau in ka hria, tha in ti ve em? Umm tha lo, tawk chiah. Khiang te kit na. Zang a.

Ka kal ange aw, tha deuhin zir ang che. Teh reng mai, teh reng mai. Mawi balu naupa, ka lawm e aw. Bye bye. Mawi balu naupa, hetiang hi tih duh ka ring ngai lo. Ka va han lawm tak e. Ka phone tawng zia te i lo hria ni maw? Thank you mobile thank you so much. U Naupawi te engah chuan nge maw i lawm vak le. He khawvel rem zau ah hi chuan lang ai thin thai ka nei leh tawh ngai lo ang. Ka hmangaih che mobile unaupa ka hmangaih che. Hetiang ang gift to lutuk min pek ka ring ngai lo. Hey, muai balu naupa, i tha em, har te, pu nei bial engtin ngei lo tia. Engtin ma. En ta che, khoi lo la te. Muai balu naupa har te har te, lo vak kiang te, kha in ro in ro. Kha kha kha kha kha. Kha kha. Ot bhai ot. Kha in ro in ro in ro. Soi te, pu nei bial hian ti ngei lo ti che. Kha, i duh chen chen in rawh, a neitu khin a phu tawh lo e. Ka lang, a dang lo lei ve tawh mai rawh. Aw, i tei ti chuan a lo ti mai rawh u. Ticket ek second.